E aña aki nos ta obligá di yanga nos festival di tuma dilanti pantaya di tebishon na kas. Gobièrnu ku su esklavitut modèrnu ta bolbe usa kovi diesnuebe pa prohibí nos di nos fiesta kultural, kaminda nos ta waya nos sanka na nos antoho. Ai Maria, paga tinu! Ta mas hipokresia di gobièrnu na Kaya Grandi! Gobierno ta sclama cu no tin cen pa yuda victimanan tumba pa nan mes medidanan di covid diecinuebe, pero placa pa dorna Festival Center si tin! Mas inhusticia! Boso sa cu Gobierno su prioridadnan ta mas confuso cu un puta den misa. Gobierno ta gasta placa, decora Festival Center lagando victimanan di nan medidanan horca y cayanan sushi. Ta asina ta boga pa bienestar di pueblo? Laga e pon pa mi pa senshi. Dival, bo mester stop di sembra odio y defama nos gobernantenan. Bo no por huzga gobierno pa tur cos y lanta sentimentonan negativo. Gobierno su intencion ta pa normalisa nos bida mas tanto posibel durante e pandemia aki. Tuma iniciativa positivo. I yanga bo bulto di atras dilanti t'e bishon na bienestar di bo proimo, i sali bo atras i yuda piki sushi pa tene Kòrsou limpi. Esta degasiado mandatarionan tano, Medidanan ku gobièrnu a imponé riba nos a kaba ku mi salario. Awor nan ta proibí mi di bai gosa di nos festival di tumba. Pero nan sí ta bai jòja den festival senter na nan patarata grandesa. T'aki dia e abuso aki ta kaba. Ai tiepo no ta pa tantu. Nos ta forma nos ambiente den sala dilanti pantaya. Mi ta sòru pa un kos pa muha bo karganta i un kos kayente pa sisti bo bòfi. Skucha, kuarenta por sientu di nos poblashon ta sin entrada i kuminda. Ami ta haña ku nos por habri porta di Festival Center pa e sobrá sesenta por sientu kumpra karchi i waya nan ocho bulto na nan antoho. Ta binti hende sòm hui for di e shen setenta mil ku ta biba aki riba nos isla. Hesus nos gusta exagerá e haci pantomina. Dival, bo tin rason. Largo bai gobierno y medionan di comunicacion ta manipula nos sin misericordia. Mi no por mas cu e esclavitud gubernamental moderno aki. Mi cana a yena! Maria, manera bo di, pa ami ta mas cla cu di dia. Gobierno tin tur medio di comunicacion den nan saco. Gobierno ta dicta Kiko media mester sirbi pueblo pa logra nan meta? Gobierno ke sigui poderá di nos alma, mara nos te mara nos moda di kana. Purba di contradici gobierno pa nan censurá bo i caba cu bo existencia. Haha. Mas sera mi koe kome pa basta rato. Awor si mi no por mas. Su deska, Bo tin rason. Den siglo deshete, tempu ta tin sklabitut, lo bo a riska bo morto si bo a habri e kòrtai den bo kara i kontradisí gobièrnu. Ta hòrká lo nan a hañá bo na plenchi. Sklabitut a kondishoná nos pa akseptá proklamashon I ediktonan di otro manera ta evangelio. Nos a pèrdè nos abilidat di kuestioná, duda i pensa pa nos mes. Nos ta akseptá notisia komo si fuera ta evangelio, sigui konseho di tur ku yama nan mes eksperto sin buska drechi ta kua Satanas kier kue nos boluntat di spiritu. Dòkter i ekspertonan ta duna nos droga i veneno bebe fo'i nos mes boluntat. E kombinashon di esklavitut gobernamental i nos inabilidat di kuestioná, duda òf pensa pa nos mes ta e método perfekto pa goberno hasi i desasí ku nos maneranan ke. Wòò kon historia ta ripití! Nos no a siña nada for di historia. Awor gobièrnu ta bai duna nos pan i wega manera e romanonan ántes tabata hasi ku nan pueblo pa tene nan mansu. Awèl, ami lo tuma e pan pa yena mi bòfi, Festival Centro lo tin ku keda pa otro aña ya ku tumba no ta yena mi bofi. Maria, Ta den bo sala mes lo mi bin yanga mi atras di konofló.